osi fa no anaasɛ obiara wɔ n'adwen kyerɛ wɔ ho nti mpakyɛw ɛyɛ adesua yɛ sua yi wohwɛ video no bia na wo nsa ka bia wadwen kyerɛ a wowɔ wɔ ho mpakyɛw na wode aba wɔ comment no ase san sɛ ebi asɛm bi a mɛka koraa na ɛnyɛ wo dɛ mpakyɛw abotire mu ne asomdwoeɛ mu na wode aba comment no ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a next time no mɛhunu deɛ ɛsɛ sɛ meyɛ. Mewɔ nneɛma kakra bi a mepɛ sɛ mɛ yɛsua ho adeɛ anaa yɛbɔ no tɔfa. Mepɛ sɛ yɛn nua mu nyinaa anaa yɛn nyinaa yɛ aso tie wɔ adesua yɛ ho. Ɛm sɛ yɛ kurom hɔ no, yɛ Ghana hɔ no, yɛ wɔ pressure bi wɔ hɔ a yɛ ma yɛ nua nom, yɛ maame mo, yɛ yere mo, yɛ namfo, yɛ kunu mo, yɛ nse mo a ɛyɛ unnecessary pressure. Ɛyɛ pressure a mfasoɔ ɛni so. Ɔn sɛ wobɛtumi ne obi anante na ɔwɔ problem bi mu na wonim. Ɛnyɛ biribiara na wobɛtumi aka kyerɛ w'adamfo. Nyɛ biribiara na wobɛtumi aka akyerɛ wo maame. Nyɛ biribiara na wobɛtumi aka akyerɛ wo nua. Obiara wɔ kɔkɔɔ mu adeɛ a ɛha no, but ebia na wonim. Na nneɛma bi wɔ hɔ a yɛhu a yɛntumi mmu yɛn mu so. Yɛde yɛn ano ka, but yɛ a na akɔyɛ pressure a ɛda yɛn nua mo so anaa yɛde ato yɛn nua mo so. Obi wɔ hɔ a wode saa pressure no ma na ɔntumi nka. Nanso no, ɛyɛ pressure a yɛde ma yɛn nua mo. ɛma ɛde wɔn kɔ wura baabi a ɛnsɛ sɛ wɔn wura ɛsiane sɛ yɛ kurom hɔ no sɛbi deɛ ɛdi kan yɛ awareɛ titiriw mmaa no ɔbaa bi di twenty eight. twenty seven anaa mefa mfiri twenty seven twenty eight twenty nine kɔ thirty going no na wɔn ara yɛ ya ɛm sɛ ɛyɛ adeɛ ɛha dwen paa ɛwɔ yɛ kurom hɔ ne maame ankasa a ɔwɔ no bɛma no ɛbɛ ɔwɔ no bɛma no pressure ɛna wo deɛ ɔnware ne nan fufuo bɛma no pressure ne wɔfa ne papa mo. Nso no, mepɛ sɛ meka ma yɛn nyinaa yɛte aseɛ sɛ sɛbesɛbe awareɛ ɛnyɛ tomatoes a yɛtɔn no twam. Ɛnyɛ ntoma a yɛgu adum store. Ebi koraa wɔ baa no, onyaa wo bi. Nanso ɛnam sɛ nsuo ɛhyɛ no, nan hyɛ mu bi nti no, wonhu sɛ deɛ ɛsi we ne fa. Nti ɛnam sɛ pressure a yɛde bɛto wo so sɛ ei na wo deɛ wonware na wo deɛ wonyɛ sei no ɛma saa nkurɔfoɔ no pressure. Ɛtumi de wɔn kɔwura baabi a ɛnsɛ sɛ wɔwura. Ɛno na ɛnam so ma yɛn asɔfofoɔ no nya mmaa a aba so anaa asi soɔ no nya wɔn bu wɔn. Ɛno na ama malamfoɔ, akɔmfoɔ, adwinsifoɔ, Esiane sɛ saa pressure no na akɔyɛ sɛ ah me deɛ kunu no ei ɛne me me me maame kɔndu aware o akɔso aware o Grace ɛna wo nam wo maame tumi ka kyerɛ sɛ ɔnamfo a na wɔn si so nyinaa aware na wo deɛ ɔte hɔ ɔyɛ dɛ ɛna wo deɛ wɔn pɛ wadamfo deɛ kɔ ne wadamfo bi nkonya ntɔkwa ɛnyɛ deɛ hia bi awareɛ bi ware. Mma nipa no pressure. To kɔ sɔfo hɔ na sɔfo no nso hwɛ ne nsa na ring bi nhyɛ no. Awuraa waware o ɛna ɛna abɛɛmoa bi na mene no wɔ hɔ ɛna nti tumi ma bɛɛma bi kɔ a na ɔno no hɔ a bɛɛma no nyɛ ready a pressure ɔde bɛto bɛɛma no so no ɔno ɔbaa no bɛma bɛɛma no date ɛna ɛduru sei no anyɛ ne sɛ bi a ebi nso kɔ na bɛɛma no na hɔn wɔn nso to bɛhu ana ɔmo ntam ate na sɔfofoɔ no ɛfa ho yɛ wɔn Sɛ wahu ɛde wɔn kɔwura abɔso maramfo hɔ de wɔn wurawura baabi because pressure da no so ɔpɛ kunu deɛ ɛtɔ so tu deɛ wabɔ mmɔden anya awareɛ no bi nso aware no afe ne ne mfeɛ mmienu no ɛno nso yɛ pressure ɔnwoe. Emu aware mfie mu, ee n'aware yɛ nkyɛ akyɛ, n'ate hɔ yɛ dɛ, ee n'adeɛ wo nwo. Deɛ wabɔ mmɔden anya bi nso no, ee wobɛyi nyini, n'anwo n'akyi. W'ase korɔ, mmaa ne titiriw na ɛwɔ problem no, n'ase koraa tumi firi fie ba ɛne ne bɛko sɛ ɔɔpɛ ne banana. Ebia ɔne ne kunu, problem bie ne wɔn ntam, ɔdɔ wɔ wɔn ntam. ɔdɔ ankasa wɔ wɔn ntam, anigyeɛ wɔ fie. The moment a asew baa no ɛbɛba ɛna mepɛ me nana na mepɛ sei na ɔbaa no ɛteetee. Enti duru baabi a ɔno nso kɔsusu ho kyerɛ ne maame, ne nua, ne namfo na saa pressure no alidi no ɛde no awura abosomsɛm mu. akɔmfoɔ hɔ, Mallamfoɔ hɔ, adwinsifoɔ, asɔfofoɔ, baabi a ɛnsɛ sɛ ɔwura no na pressure no de no awura. Ne nnamfofoɔ ma no pressure o, oh ɛne menim baabi kɔmfoɔ bi wɔ ha waben. Wobɛtumi kɔ ano akɔgye sɛbe yarefoɔ bi anaa akɔgye ba bi firi kɔmfoɔ bi hɔ, nsuo bi hɔ, na afei akora no asa abɛda abusua anim ɛredi abusua no nya. Nanso na ebi mmerɛ na ɛnsoeɛ. Na Nyankopɔn wɔ nnepa bi ma wɔn mo, mmerɛ ne nsonoe. Na ɔbaa ne bɛɛma no nyinaa ɛteetee. Ɛyɛ pressure a ɛho nhia. Mepamokyɛw, yɛ maame mo, yɛ nua mo, yɛ ntɔ yi bɔ. Saa pressure korɔ no ara no, ɛna yɛde yɛ ma ebi nso, yɛde ma yɛ yɛ ara yɛ ho, yɛtɔ ma yɛ yɛ ara yɛ ho. Esiane sɛ, sɛ woyɛ Kristoni, na wokɔ asɔre. Wonim sɛ tete no Bible mu nyinaa na ohia wɔ hɔ, sikani wɔ hɔ, ne ɛwɔ defoɔ ɛne ɛwɔ obi a ne ho eh, ne ho kyerɛ no. Nti na ne ɛwɔ defoɔ nyɛ saa wɔn nkoa, ɛwɔ mfenaa no. Na Lazarus ɛyɛ obi a nyame pɛ n'asɛm. Nso Lazarus na hia no. Nti wokɔ asɔre nkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ wokɔ asɔre nti ɛsɛ ɔdi yie. Asɛm na meka no mpamokyɛ obi nnwom ntwe ma no nkɔsi bɔne. Menka sɛ ebi a wote hɔ a woyɛ ohiani a wontumi nya sika o. Woyɛ ohiani a wobɛtumi ayɛ adwuma because twɛrɛ na adi adanseɛ sɛ anaa ɔka ne sɛ ɛnsɛ ɛnyɛ adwuma mpo no ɛhia ma sɛ ɔyɛ dɛn ɔdidie. Na obi wɔ hɔ no nkura mpo na ɛnam sɛ Nana Gyau nso da kaa mu. Akwasi Manu da kaa mu, me ne no kɔɔ sukuu. O, mekɔɔ sukuu koraa na menim adeɛ kyɛɛ ne ho, na wei koraa deɛ, ɛno nti no, saa pressure no a Akwasi nso wɔ aburokyire, ɔda Range Rover mu, na ɔno deɛ ɔkɔɔ nam fam no, ɛyɛ pressure. Ei, Nana woba woamfa kaa amma. Ei, na ɛnyɛ Nana, ɛnaa no yɛ wei abɛsi Abrosɛe wei, Nana ɔkɔeɛ koraa nkyɛ yɛsɔɔ wɔ he he, na saa pressure no, yɛapam nnipa no. Oh, na wei me ne na sii so ne na ano yi ɔkɔ ha. Oh, yɛ so ɔkɔ aburokyire. Me ne na sii so yɛn sɛ wɔwɔ si fie. Me ne na sii na ɔno nso no odi. Ɛno nti Eli di ne de no kɔ akɔmfoɔ, Malam ne saa sɛbe atwerɛ diifoɔ no. Ɛno no pressure no obi hɔ ɔno a na ɛtɔ ma no. Obi ɔnso obi na ɛde to no so. Obi maame nso koraa. Ɛn na ano akɔsi no ɛnu nyɛ ne na ano hwɛ. Ɔbɔbra nyɛ ɔne na sii so na ade ɔte hɔ no ma ɔmpɛ bra bi mo. Bra bɛɛ na ɔmpɛ mo. Adwuma bɛn na Armin too mu? Sukuu bɛn na ɔde no kɔe? Tie no yie o, maamefoɔ no ara ne pap ɛ ɛna ne agyanom koraa tumi tɔ pressure ma wɔn aba na ɛde awura ɔkɔt sakawa ne saa nneɛma no ɛyɛ because of pressure a yɛde ma yɛn. Sɛ wɔn ho. Enti sɛ wowɔ pressure bi koraa na wowɔ problem bi a ntumi nka nkyerɛ wo nua bi. Because yɛde aware pressure, ekunu, ɛba, ɛne sika, ahonyadeɛ. Nanso sɛ yɛyɛ Kristofoɔ a, yɛnhunu sɛ sɛbe awowɔ pressure yɛ a yɛde yɛ mɛn na bɔni wɔ Bible na obi yɛ bɔnini. Nti nyɛ obiara na ɛbɛwo. Nyɛ obi a ɔwɔ wiase biara na ɛsɛ sɛ ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛwoɔ. Ɛnyɛ obiara na ɛbɛyɛ sikani. Na Yesu Kristo koraa baeɛ no sɛbi ayareɛ mpo no, ɛnyɛ ayarefoɔ nyinaa na ɔsɛ wɔn yareɛ. Sɛ nkyerɛne bebrebe a ɔyɛ ɔsɛ bi mu yareɛ na ɔhu bi mu twam. Nti mo nso mmea ntɔ pressure mma yɛn ho yɛn ho. Mo nso mmea ntɔ pressure mma yɛn nua mo. Obi koraa pa wo wɔ no ara ma. Wonnim sɛ ɔrepɛ. Obi use ɛyɛ nnuro egu eguo wiase nyina ɛma. Ɔrenwiinwii dada n'akoma mu but ɔbɛhyia n'adamfo bi wɔ abɔnten ei na da bɛn na abɛwo wo bɛyɛ akyi ei wei deɛ wo kyɛ o saa pressure no ebi koraa woka di agorɔ nyɛ sɛ ebi a woka no abufuo so but ɔkɔ no a ɔno ofiri wo nkyɛn kɔe na w'anim no ɔntumi nka biribi nkyerɛ wo but ɔbɛdwene ho ara na ɛma no headache. So wohu? Na ɛno no koraa nha dwen sɛ nsew binom a ɛsɔre gyina. Obi nso ne ne yere aware, barima no wɔ anigyeɛ mu, ɔne problem. Nanso kɔhyia n'adamfo a, ei, na kyɛle wo wo yere ada ɛdeɛ na moyɛ. Saa asɛm no ɔne n'adamfo no, ɔte firi n'adamfo no ano na ɔkɔ fie nyinaa ɔredwene ho na wammuna. To fi abɔnten kɔ fie no, ɔde abufuo na ɛkɔ. Pressure create problems bebree. Nti mesrɛ mo, ɛnnɛ adesua no, deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ ara ne pressure a yɛde ma yɛn nua mo, yɛn yere mo, yɛn se mo, yɛn kunu mo, yɛn maame mo, yɛn papa mo a ɛho nhia. Momma because twerɛ no ma yɛte aseɛ sɛ yɛhu yɛn ntɔkwa ko a ɔno awurade no ɔnko bi ma yɛn ɛna ɔsɛ exodus 44 sɛ monyɛ kɔn mu ɔno twɛ dua mpɔn awurade no ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛko ama yɛn nti mom yɛmfa yɛ werɛ nhyɛ nyame mu na deɛ yɛhwehwɛ yɛ haw yɛ amanneɛ yɛkɔ daa na bia yɛmfa nto ɔno onyankopɔn no ɛso na ɔnsoɛ yɛ na yɛnye ntom sɛ ɛnyɛ obiara mpo nso Ɛna me see saa ɛba anaa sika wobɛnya bi ɛno yɛmfa saa adeɛ no nhyɛ yɛ tirim na yɛnkɔ so mo mpaeɛ na no twa bia mpɔn deɛ wɔm biara no ɔde bɛma ɔse mo mpo adebɔyɛfoɔ mpo mo mu hwan na ne bɛbusa no apataa a ɔbɛma no wɔ hɔ nti mo mie mmom yɛn nso mfiri nyame na mepɛ sɛ meka kyerɛ sɛ sɛ wonni sika a ɛnyɛ anointing oil a bɛkɔ akɔtɔ anaa wohia sika, ɛnyɛ anointing oil. Sɛ wopɛ ba a, ɛnyɛ anointing oil. Sɛ wopɛ kunu a, ɛnyɛ anointing oil. Ɛyɛ mpaebɔ. Ɛduru baabi koraa a, bibiduro ne nneɛma bebree yɛ adwuma. Nanso ɛnam sɛ pressure no a yɛde rema yɛn nti no, yɛnnya aboterɛ ntoto nneɛma no sɛdeɛ ɛsɛ. Doctors wɔ hɔ, obi wɔ hɔ koraa yɛ problem na ɔwɔ, instead sɛ ɔbɛkɔ akɔhu doctor na ɔbɛyɛ treatment kakra nkakra nkakra, because of pressure nti ade no a ɔreyɛ no koraa ɛtumi ma n'aba mu bu, ɛtumi ma ne pɛ aba. Na wɔdidi akɔmfoɔ ne saa as as asɔfoɔ atorofoɔ adiyifoɔ no ne aduansifoɔ akyi. Nti mesrɛ mo, wo nso a obi rema wo pressure no, mma pressure no nni wo so. Ne nya mmerɛ ma wo ho, ne nya anidasoɔ wɔ Nyame mu, nya gyidie wɔ Nyame mu, na ɛnam adu ɛɛ sɛbe sɛbe wɔn a wɔyɛ abibiduro ne doctors no bɛ consult wɔn na wɔanya aboterɛ. Ɛma obi ntɔ pressure ɛnyɛ dɛ ɛmma wo. Eti mesrɛ wo pii, obi anya gyidie wɔ Nyame mu na ɔnsumu Nyame so na ɛbɛyɛ yie. Ɛɛ Nana Gyau so Wokɔ YouTube Nana Gye O so subscribe na share ma w'adamfo biara, ɔdɔfo biara na ɔno nso ntie bi. Na video bi a meyɛ biara no, na wɔn nsa nso aka bi. Nti no, meda wo ase bebrebe ɛne sɛ woyɛ aso na wotie Nana Gye Osu. Wokɔ YouTube a subscribe. Na bohun videos bebree a na Jehu so ayɛ dɛ ayɛ anaa video bi a ɔbɛyɛ biara no ne nsa aka bi. Why? Nhyira obi biara. Nyankopɔn nhyira obi biara baabi a ɔwɔ biara. Bye bye.